Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħa nitkellmu fuq spring onions, nafuhom bħala spring onions u jgħat flimkien malino hawnhekk eh, li għandu esperjenz ta' bidwi organiku U mill-esperjenza tiegħek ħa npruvaw nifhmu kif nistgħu nkabbru dawn il-pjanti d-dar. Kif jitkabbru, Lynn? Ejja, dan hu proċess faċli ħafna ta' biex tkabbarhom. Ix-xitel tixtrih m'għand nursery u jekk għandek pot tista' tkabbar diversi minnhom ġo dal-pot. Issa, jista' jkollok ħamrija jew compost. Sewwa, issa hawnhekk jiena dawn qegħdin ħafna ġo xulxin. Jekk tisseparahom, iktar ikollok riżultat sabiħ għax. Ifisser dawn kollha separati. Idealment, bħal dawn qegħdin tnejn tgħaddi, hemm ikollhom spazju biżżejjed biex jespandu u jaħxinu. Mentri dan hawnhekk hawn xi sitta jew tmienja qegħdin naqra ġo xulxin. Allura bil-paċenzja anke xxarrabhom, tipprova tissaparhom ħalli meta tħawwel inti tagħmilhom dawk il-għaxar ċentimetri mbegħdin minn xulxin, iva, għax qed nitkellmu fuq skala żgħira aħna, mhux fil-miftuħ. Kemm ġo pott jew inkella jekk għandek ġardina, tħawwilhom kif qed ngħidu tagħmel ir-raddi u tagħmilhom dak it-tali spazju ta' għaxar ċentimetri hemm viċin tiegħek u tħawwilhom fil-miftuħ. Li hu faċli li ovvjament dawn jiena mort fil-fatt xtrajthom minn Joe Nursery, lesti hekk, m'għandekx il-problema li trid toqgħod tiżra' ż-żerriegħa, m'għandek xejn, u kważi kważi taf illi ħa jkollok suċċess. Ħa tirnexxi.
Ekku, dina mhux prattiku illi individwu jrid jagħmel erba' xitliet jew sejt tużżana xitliet u jkabbarhom miż-żerriegħa. Mhux prattikabbli xejn. Allura, faċli tmur in-nursery, tagħżel kemm trid u jkollok recipient lest. Għandha bżonn ħafna ilma, ħafna xemx, x'għandha bżonn? Iva, xemx tridu kontinwu u ilma wkoll importanti. L-art trid tkun tajba b'ammont ta' fertilizzant. L-art ma tridx tkun kompatta, trid tkun maħduma ħafifa. U fil-bidu kif tħawwel trid issaqqi darbtejn kuljum, speċjalment jekk inti ħawwilthom ikun għadu t-temp sħun għal aħħar ta' nofs is-sajf jew għal aħħar tas-sajf. Imbagħad li jibda jidħol iż-żmien, il-ġurnati tiqsar ma jkunx hemm bżonn dak l-ammont ta' ilma għax l-art tibqa' iktar umduża. Meta, meta daka, meta nkunu qed nagħmluhom, idealment jekk inti għandek il-ħamrija, tażagħha, taqlagħha sew ħalli, ħalli t, Mela, iva, iva. tgħaddija l-arja. Import, iva, hekk hu, daka proċess importanti. Trid tkun mgħobbija b'materjal organiku. Issa, meta ngħid materjal organiku, jekk jkollok il-ħaxix selvaġġ qiegħed fil-ħamrija, daka ħdimtu, ħallattu mal-ħamrija, U tkun lesta wara li tkun straħet biex tħawwel prodott ġdid. Kemm iddum biex tikber illi inti toħroġ il-basla? Iddum ta'. Biss inti mhix marbut bi perjodu. Meta tara fuq għajnejk illi ħoxna biżżejjed li tista' tuża, ma' salad jew is-sajjara, taqla' kemm trid. U mill-banda l-oħra, għandek perjodu twil li tista' tikkunsma, għax mhix se titħassar jew hekk. Tfisser inti tista' tiżra' tagħmel tagħmel għaxra, ħmistax u toħodhom meta trid. Meta tara li ħxieni biżżejjed, tkun tajba biżżejjed biex tkun smaħ. Grazzi Lynn, grazzi tal-informazzjoni. Illum tgħallimna kif nistgħu niżirgħu, kif nistgħu wkoll ikollna ftit spring onions id-dar u nistgħu ovvjament L-iktar ħaġa importanti, nieklu minn produzzjoni tagħna stess. Hemm is-sodisfazzjon ta' li tagħmel hu. U fl-istess ħin ukoll qed napprezzaw ix-xogħol kbir li jagħmlu l-bdiewa biex jwasslulna l-ħaxix id-dar. Nirringrazzjakom u nistidinkom biex tibqgħu magħna, tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.